Ħbieb tiegħi nsejjaħ quddiem it-televiżjoni 'l dawk in-nies kollha illi jmorru jixtru, tajjeb, u għandhom problema biex iġorru għax uġagħhom darhom, saqajhom, ma jistgħux iqandlu, tajjeb, jien illum se noffrilkom xi ħaġa verament tajba, indispensabbli, u anke impressjonanti. Illum għandna għalikom l-Stare and Go Kart, X'inhu l-isteren go-kart? L-ewwel nett, l-isteren go-kart hija dik il-karretta pulita, nistgħu nsejħulha hekk, tax-shopping, fejn aħna nistgħu mmorru nixtru. Qiegħda hawnhekk ħdejja, għandha sitt roti, kif qegħdin taraw, għalfejn sitt roti? Issa nfehmkom kollox, tibżax. Mela, meta inti sejra tixtri u titfa' l-affarijiet ġo fiha, tajjeb, araw daqsxejn kif se jimxu r-roti, araw. Ġibu close up tar-roti, ekku, qegħdin tarawha timxi fuq erba' roti, eh? Però mbagħad għandha sitt roti, tlieta naħa u tlieta naħa oħra, għas-sempliċi raġuni, u simgħuni sew, ta, għas-sempliċi raġuni il għaliex din tistgħu ttellgħuha t-taraġ, tistgħu ttellgħuha l-bankina meta tmorru tixtru. Qegħdin taraw il-prezz tagħha? Huwa vera wieħed vantaġġjuż, dak ta' 49.90, 49 ewro u 90 ċenteżmu tal-ewro, tajjeb. Għandkom ovvjament l-għatu tagħha, tiftaħ għandek il-basket u araw kemm jesa' il-basket mhuwiex żgħir, tajjeb. Però, kif ġa għadtilkom, jekk tmorru tixtru intom u għandkom il-bankina, tistgħu ttellgħuha l-bankina għax għandha roti speċjali. Il-prezz tagħha huwa 49 ewro u 90 ċenteżmu tal-ewro, 49.90, għall-Għawdxin tistgħu dejjem tmorru għand il-ħabib tagħna Abela Health and Beauty Centre li jinsab Da Soldani Street ġewwa Rabat Għawdex, għall-Maltin ċemplu issa stess. Għandna filmat, ħa norikom għalfejn għandha sitt roti għax forsi qed tgħidu imma ma nistgħux nifhmu sew għalfejn għandha sitt roti. Tibżax, għandna l-filmat u se nibagħtu l-filmat però qabel xejn, araw daqsxejn, nistgħu nneħħu din il- Basket tagħha. Nistgħu inneħħuh il-basket, tajjeb neħħejtu jien bil-velklor. U di tiġi karretta, jiġifieri jekk għandek xi ħaġa xi ġġorr tista' titfagħha fuq dik l-ixkaffa, tajjeb, u ġġorrha wkoll, hekk hu, kif qed nagħmel jien bħalissa. Qegħdin taraw eh, ir-roti iduru. Tajjeb, mela, jekk jiena rrid nużaha għax-shopping, nerġa' naqbad il-basket tagħha, nerġa' nitfgħu Hekk, għandu l-velklor, ngħaddih minn hawn ġew, il-velklor ara kemm hu faċli biex taqbad u biex teħel. Hekk hu. U lesta. Irrid inneħħi l-basket, neħħi l-velklor, u neħħejt il-basket. Qegħdin taraw xi prodotti inġibulkom aħna l-Easy Life Bib tiegħi. Mela ċemplu n-nagħżla stess 2134844. Ħa norikom il-filmat issa, Sur Direttur! Tlaqna bil-filmat. Ħa naraw daqsxejn bib tiegħi tqandil il-ġieli jkollkom tajjeb bl-ilma bix-xirja tidu tellgħu għat-taraġ forsi tad-dar għax intom fejn toqogħdu għandkom it-taraġ toqogħdu f'xi appartament u m'għandkomx il-lift. Araw daqsxejn hi araw x'ġibnilkom hi imma din taraw aħna l-easy life kemm aħna tajbin tajjeb. U peress li għandha dawk is-sitt roti, tajjeb titla' tara x'faċilità, qisek għandek bniedem. Iva, ħbieb tiegħi, araw x'ivvintajnielkom, oġġett li jista' jitla' u jinżel ukoll, it-taraġ mhux jitla' biss. Tajjeb, mela jekk għandek pereżempju l-ħasla, trid ittellagħha fuq il-bejt, itfagħha fuq il-karru. Anke jekk qed iġġorr xi ħaġa minn isfel għal fuq, itfagħha fuq il-karru. Qegħdin taraw, ħbieb tiegħi, Titla' t-taraġ, titla' l-bankini, m'għandkom problemi ta' xejn, nafu kemm hawn nies illi għandhom it-taraġ fid-dar tagħhom, kif qegħdin naraw, tajjeb, u inti m'għandek problemi ta' xejn jekk tixtri din il-karretta, two one three four two eight four four. Tinżel ukoll it-taraġ kif titla' ovvjament, kif titla' t-taraġ tista' tinżlu wkoll, tista' titla' wkoll bankina u tinżel bankina, kemm qed jieħdu pjaċir in-nies imorru shopping, imorru shopping għand tal-ħaxix, għand tas-supermarket, Imorru shopping kullum kien qegħdin biha, qed nara ħafna nies jiġru fit-triq bihom dawn l-affarijiet, tajjeb u araw kemm hija komda, anki jkollok l-ilma titqandlu trid tittella' u trid tniżżlu, trid titla' xi rampa, tinżel xi rampa, li għandek xi mkien mhux qiegħed verament lhiex, araw titla' l-bankina wkoll, titla' wkoll it-taraġ, ii ara xi invenzjoni ġibnilkom ħbieb tiegħi, inkredibbli imma veru, u daqshekk qandiltu meta trid, Waħħal la l-basket u tiġi wkoll lesta għax-shopping. U araw daqsxejn ħbieb tiegħi kemm hija tajba biex intom tmorru tixtru biha. Tixtru biha fejn? Is-supermarket, għand tal-ħaxix, għand tal-laħam, fejn tridu intom. Il-handle jinżel ukoll, araw kemm tingħalaq ukoll pulita, kollox jidħol fil-basket tagħha, tajjeb, jiġifieri meta intom ma tużawhiex tistgħu wkoll tistorjawha ġol-basket tagħha stess, toqgħod ġol-basket tagħha, Tajjeb, u int kull m'għandek tagħmel iċċemplilna issa stess, two one three four two eight four four. Issa, qed jagħmluli s-sinjal, qegħdin iċemplu ħafna nies. Jekk jogħġobkom, kull ma tuna bħalissa isimkom u t-telephone number biss. Għax tant qed iċemplu nies, anzjani li mhux anzjani li ma jistgħux iqandlu li għandhom uġigħ ġo darhom li għandhom irkub tejhom tuġagħhom, Tajjeb, ħafna nies qaluli Peter, isservina wkoll biex nistrieħu magħha, biex inżommu magħha. Tajjeb? Mela, ċemplilna issa stess, two one three four two eight four four. U aħna nġibulkom id-dar, free delivery, għall-Għawdxin, morru għand il-ħabib tagħna Abela, Health and Beauty Center, ta' De Soldani Street ġewwa Rabat Għawdex, għall-Maltin qed issibuh engaged, erġgħu ċemplulna. L-istokk se jasal, ara daqsxejn kemm hija tajba, kemm titla' t-taraġ, kemm hija faċli biex titla' t-taraġ bib tiegħi, tajjeb, tistgħu wkoll tużawha bħala karretta biex iġġorru xi affarijiet fuqha, tajjeb, u allur int kull m'għandek tagħmel iċċemplinha issa stess to one three four two eight four four. Kemm ħa teħdu pjaċir tmorru shopping, aħna nafu li tal-ħaxix ħafna minnhom jinsabu fit-trakkijiet fit-toroq Maltin, u allura nkunu rridu mmorru bil-mixi għalihom, u allura meta intom tmorru lura d-dar, flok qed tqandel issa, għandek kollox ġol stare and go cart. Tajjeb, u mbagħad jekk għandek it-taraġ id-dar mhix problema, bqaj dieħla bil-karretta, għax il-karretta, isimgħuni sew, ta, titla' t-taraġ kif qed norukom aħna, araw daqsxejn, ma niddejqux Norukom dal-filmat, titla' t-taraġ u tinżel it-taraġ l-karretta, mela ċemplu n-nas ta' stess. Imma aħna nġibulkom prodotti innovattivi ħbib tiegħi. Aħna nġibulkom prodotti li jagħmlu l-ħajja tagħkom aktar faċli. Mhux ovvja, jekk aħna isimna Easy Life, mela aħna semmejniha ta' xejn il-kumpanija Easy Life. Ċemplu n-nas ta' stess, ħbib tiegħi 2134244 u aħna nġibuhomkom id-dar free delivery u għall-Għawdxin tistgħu tirrikorru tal-ħabib tagħna Abela. Health and Beauty Centre li jinsab De Soldani Street ġewwa Rabat Għawdex. Araw daqsxejn. Għandek karretta li tmur tixtri biha imma bid-differenza li titla' t-taraġ, titla' l-bankina. Araw daqsxejn. Ċemplulna għeżież Maltin u Għawdxin, ċemplulna, iva, għal din il-Stare and Go Cart u aħna Il-Maltin inġibuhulkom b'xejn id-dar u għall-Għawdxin tistgħu tirrikorru għand il-ħabib tagħna Abela Health and Beauty Centre ta' Soldani Street ġewwa Rabat Għawdex u hemmhekk tieħdu wkoll l-istess offerta. X'int tistenna sinjura? Jekk inti tgħid imma jien ma niflaħx inqandel, jien miġugħa b'irkubtejja, jien għandi jdejja juġgħuni, ma nistax nerfa', għandek karretta issa li titla' u tinżel it-tanaġ ukoll ħbib tiegħi! Araw daqsxejn x'ġibnilkom! Fejn il-kumdità, trid bħal dik il-mara toqgħod għandha il-basktijiet jew hekk bħal dil-mara, ha, tielgħa t-taraġ u qed qed tpalla fuq il-mobile phone, qed tara x'kumdità, qegħdin taraw ħbieb tiegħi, eh, dak huwa l-kumdità assolut tal-kumpanija Easy Life ħbieb tiegħi, hija kumpanija li m'hawnx bħalna u ġewwa pajjiżna raw daqsxejn x'qed noffrulkom illum aħna, Steren Go Kart, daqshekk tqandil, daqshekk tlajt it-taraġ, Tkun ħa taqsam darek, daqshekk qandilt l-ilma, daqshekk qandilt ix-xiri, tkun ħa taqgħar rasek. M'għandkomx problemi ħbieb tiegħi, araw daqsxejn, ster and go cart, mur ixtri l-ħaxix, mur ixtri l-laħam, mur għand tal-grocer, mur is-supermarket, mur il-minimarket, mur fejn trid, m'intix ħa tqandel. Għandek sitt roti li mbagħad hija tajba biex jitilgħu t-taraġ. O, ħbieb tiegħi, x'ġibnielkom aħna li jżrgħajh baqgħalkom l-aħħar 95 iċċemplu u f'dal-ħames minuti qed issibu t-telefon engaged, ibqgħu ippruvaw u dawk in-nies li qed jaqbdu jekk jogħġobkom kull ma ttuna isimkom, il-mobile number jew t-telephone number u aqtgħu l-linja. Ħa nagħtu ċans lil kulħadd jaqbad għaliex hija xi ħaġa, ħbieb tiegħi, illi qed tingħoġob minn kulħadd, mill-anzjani, miż-żgħar, minn kulħadd. Tajjeb, aħna tinsemmu l-anzjani, pero mhux l-anzjani biss ma jistgħux iqandlu, anke ż-żgħar ma jistgħux iqandlu, kemm hawn min hu miġjuħ b'daru, miġjuħ b'irkubtejh jew inkella ma jistax iqandel għal xi raġuni jew oħra, issa għandek soluzzjoni. Għandek soluzzjoni fantastika illi hija l-Stare and Go Kart. Hekk trid, hekk trid joqgħod jagħrulek il-kaxxi. Ara daqsxejn, għandek sitt roti illi jitilgħu u jinżlu tara ħbieb tiegħi, araw daqsxejn xi ħlow, x'innovazzjoni di, eh, mela ċemplulna issa stess two one three four two eight four four. Baqgħalkom l-aħħar erba' minuti ċans iċċemplu. U f'dawn l-erba' minuti, tajjeb, qed nipproponulkom xi ħaġa fantastika illi hija verament worth it. L-ewwel nett, ejja nidħlu daqsxejn fl-Us Studio. L-ewwel nett irrid ngħid illi dan l-Steren Go Kart huwa verament ħafif, araw daqsxejn. Araw kemm huwa ħafif, jiġifieri ma qed nagħmel sforz ta' xejn, qed nerfgħu b'subgħa wieħed, jekk tistgħu iġġibu close up ukoll, araw, qed nerfgħu b'subgħa wieħed, qegħdin taraw jiġifieri huwa ħafif. Tajjeb, mela ħa nibdew minn hemm, dak diġà huwa vantaġġ, huwa ħafif. Issa, meta inti sejjer tixtri, tajjeb, ovvjament ħa tieħu ehm, il-qoffa miegħek, araw kemm hija kbira, il-basket tagħha jesa' ħafna affarijiet, m'għandkomx problemi, tajjeb għandek ukoll ehm, qafla li tista' wkoll taqflu hekk, hekk trid, għandek ukoll latu biex ħadd ma jista' jdaħħal idejh ġo fih, tajjeb, Hekk hu, u inti tlaqt miexi. Sejjer id-dar, għamilt ix-xirja, għandek ħafna xiri, tajjeb, u inti miexi lejn id-dar. Hekk hu. Issa, int wasalt id-dar, u għandek dawk l-imbirkin tliet tarġiet ta' barra. Għandek tliet tarġiet biex tidħol id-dar. X'tagħmel? Mhux tqandel trid, imma b'da le. Da Se jitla' t-taraġ. Għalhekk għandek dawn ir-roti, arawhom, dawn ir-roti iduru hekk, qegħdin taraw? Għalhekk iduru hekk ir-roti, ħbib tiegħi. Il għaliex? Il għaliex jitla' t-taraġ, eh? Mela int tlajt it-taraġ bih mingħajr ma qandilt. Tajjeb, kemm ġbidtu, u jibdew r-roti jibdew iduru kif rajniehom fil-filmat u jitla' t-taraġ. Hemm nies illi joqogħdu f'appartament. Mmm, daw iktar għandhom bżonnu mela. Toqgħod l-ewwel sular, it-tieni sular, saħansitra anke t-tielet sular u m'għandekx lift! Ara dan mhux indispensabbli għalik, dan ma tgħidx għal 49 ewro u 90 ċenteżmu tal-ewro ħa nixtri wieħed dal-imbierek stair and go kart! Eh, allura x'int tistenna ħbib tiegħi ċemprunna issa stess u mbagħad insibu nies oħrajn! illi m'għandhomx tarax biex jitlu d-dar. Tajjeb. Però mbagħad għandhom fuq u isfel, mm, mela istanna l-problema rġajna. U titla minn fuq għal isfel forsi eh, b'xi ħaġa jew bil-ħwejjeġ biex taħsilhom u jotonxorhom fuq. Neħħi dan il-basket. Neħħih, araw da xejn kemm huwa faċli. U da jiġi karru, itfa' l-banju tal-ħwejjeġ hawnhekk, tajjeb, u inti tista' ttellgħu u tniżżlu t-taraġ. Tajjeb, jew jekk għandek forsi xi pakkett ilma, nafu kemm huwa tqil, eh? U araw daqsxejn ħbib tiegħi, ċemplunna issa stess, baqgħalkom l-aħħar minuta, ċans iċċemplu, u f'dil-minuta jien se ngħidilkom ħbib tiegħi Il-vantaġġi li fih dal-isteren go-kart. Iva, vantaġġi biss fih, tajjeb, daqshekk tqandil, jekk mortu tixtru l-ħaxix kif ġa għedtilkom tal-ħaxix hawn Malta għandna ħafna vannijiet li jipparkjaw fit-triq u aħna rridu mmorru bil-mixi għalihom u trid toqgħod tqandel sejjer lejn id-dar? Le. Jew sejjer għand tal-laħam trid toqgħod tqandel biex tmur għand tal-laħam lura lejn id-dar? Le. Ħu l-karretta miegħek. Għalhekk qiegħda, għalhekk aħna jisimna Easy Life, bib tiegħi. Però dil-karretta hija differenti. Mhijiex bħal dawn il-karretti li nsibu b'żewġ roti biss, le. Di għandha sitt roti, u għalfejn sitt roti? Biex titla' u tinżel it-taraġ, bib tiegħi. Mela ċemplu n-nagħaż ta' stess, two one three four two eight four four, u għal Għawdxin, għand il-ħabib tagħna bħas-soltu, Abela, Health and Beauty Centre ta' Tesoldani Street ġewwa Rabat Għawdex, u hemmhekk ukoll tieħdu l-istess offerta. Kieku tafu kemm qed naraw nies u jgħidulna Peter grazzi kemm serraħtna t-taraġ, jekk mhux għat-tqandil, għat-taraġ! Li titla' t-taraġ di warajna biżżejjed hi! Qegħdin taraw bib tiegħi xi nġibulkom aħna l-Easy Life mela ċemplu n-naħes issa stess. U anke l-bankina titla' Ovvjament trid titla' u tinżel il-bankina biex tmur tixtri inti. Titla' u tinżel il-bankina miegħek, iva. Għalhekk, baqa' l-aħħar 20 sekonda, ċemplunna issa stess, two one three four, two eight four four. Ħanamlulkom il-ħajja tagħkom aktar faċli. Dik ħalluha f'idejna. L-Easy Life. Jiena Peter f'isem l-Easy Life insemmilkom grazzi u saħħa. Ciao ciao!